Sar it-tieni stħarriġ tal-istat tan-nazzjon u għandna din l-istatistika li toħroġ minn dan l-istħarriġ li turi li kif 81.6 fil-mija tal-Maltin iqisu l-ilsien Malti bħala l-ilsien primarju tagħhom. Qed nitkellmu fuq erbgħa minn kull ħames persuni li jgħixu f'Malta. Mbagħad hemm 1.6 fil-mija li jgħidu li l-Ingliż huwa l-ilsien primarju tagħhom, 16 fil-mija li qishom jagħtuhom valur indaqs. Hawnhekk qed nitkellmu forsi dwar il-Maltin li qed jgħixu f'Malta, u mbagħad għandek biċċa kbira ħa li huma barranin li jgħixu f'Malta, se jużaw Malti, mhux Malti, u min se jħarsu l-Malti? Aħna l-Maltin ħa nippruvaw mhux nimponu ruħna, nuża l-kelma ħażina, imma ħa nġagħluhom isma' la qegħdin hawnhekk titgħallmu l-Malti ħalli nkunu nistgħu nikkomunikaw aħjar bejnietna. U la qegħdin nitkellmu dwar dan il-fatt, hawn dan il, bdiet din il-kampanja li lsien Malti għal qalbi mill-Uffiċċju tal-President. U proprju ftit tal-ġranet ilu ippubblikaw dan il-filmat partikolari bħala parti minn din il-kampanja, proprju li jinvolvi barranija li tgħix f'Malta. Ejja nismgħu. Jessica, jiena Swidiża u għażilt li nitgħallem il-Malti biex nintegra iktar fis-soċjetà. Fil-fatt, nieħu ħafna gost meta nitkellem bil-Malti u l-Maltin iwiġbuni bil-Malti. Nieħu ħafna gost nitgħallem il-Malti wkoll għax il-lingwa vera sabiħa. Hemm ħafna aspetti sbieħ tal-lingwa, pereżempju, l-istruttura tal-lingwa, il-meludija tal-lingwa, il-binja tal-kelma. U l-lingwa hija sabiħa wkoll għax tirrifletti l-istorja ta' Malta. U importantissimu li nkomplu ngħaddu l-Malti lit-tfal tagħna.
U f'dik l-introduzzjoni li għamilna Pablo naħseb tajna daqsxejn togħma tal-argumenti kollha li se npoġġu. Ġelek tirrifletti ħafna dik.
U anka anka dik Jessica ġelek tirrifletti ħafna anka dwar l-użu tal-ilsien Malti, però dwar din il-kampanja u dwar l-istat tal-ilsien Malti f'pajjiżna, ħa nkunu qegħdin nitkellmu ma' Justine Somerville mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta u Thomas Paċ mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, żewġ entitajiet li qegħdin taħdmu flimkien mal-Uffiċċju tal-President, mal-Akkademja tal-Malti u anki ma' entitajiet oħrajn biex fuq din il-kampanja partikolari. Semmejna l-istatistika, tkellimna dwar l-integrazzjoni tal-barranin f'Malta u wkoll x'inhi s-sitwazzjoni tal-ilsien Malti? Justin.
Naħseb l-istatistika hija waħda li tqawwilek qalbek, hux hekk? Imma ovvjament ma nistgħux niefqu sal-istatistika biss għaliex għandha interpretazzjoni differenti wkoll meta meta tqis in-nies li li ġew ikkunsidrati fl-istatistika, imma bħala punt ta' tluq hija statistika li tqawwilek qalbek. Ovvjament meta tisma' b'każijiet bħal Jessica, u aħna ltqajna ma' ħafna barranin li jieħdu interess fil-Malti u jitgħallmu l-Malti, ukoll huma stejjer ta' suċċess li jkomplu jagħtuk it-tama li forsi minkejja kemm ingergru u bir-raġun, għaliex ovvjament hemm ħafna fejn titjieb is-sitwazzjoni, hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu. Din il-kampanja hija parti minn dak li jista' jsir, imma ma nistgħux nifqu magħha, ovvjament. U ma jfissirx li għax Jessica tgħallmet il-Malti u oħrajn bħalha tgħallmu l-Malti, b'daqshekk il-Maltin qed jużaw il-Malti tajjeb, Thomas.
Irridu noqogħdu attenti x'qed nifhmu b'Malti tajjeb. Tajjeb, dik mistoqsija oħra. Ftaħt kaxxa kbira. Il-Malti tajjeb x'inhu? ħaġa suġġettiva ħafna di, ġifieri li hu tajjeb għalija mhux neċessarjament tajjeb għalik. Barra minn hekk ukoll trid tiddistingwi bejn il-Malti mitħaddet u l-Malti miktub. Il-Malti miktub huwa aktar kontrollat illa li x'għandek il-regoli tal-ortografija li jistgħu jiddirġuk aħjar. Il-Malti mitkellem mitħaddet storja oħra. Dak li jkun ħa jitħaddet, bħalma qed nitħaddet jien bħalissa u inti dirett hawnhekk, ħa joħroġ kliem b'mod naturali, li jista' jkun li dak li jkun jew idoqqlu jew ma jdoqqlux. Allura rridu niddistingwu, rridu noqogħdu attenti x'qed nifhmu b'Malti tajjeb. Jiġifieri l-istatistika li rajna, l-figuri li rajna, filwaqt li Ġustin qalet li jqawwilek qalbek, jirrifletti l-verità? L-istatistika qed turi li x'qed tgħidilna? Li minn kull 100, 82 iqisu l-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħhom lingwa primarja. Hija xi ħaġa tajba. Differenti, per eżempju, minn sitwazzjoni l-Irlanda fejn għandek 40 fil-mija jitkellmu l-Irlandiż, 40 fil-mija minn aħna 82. U mbagħad terġa' minn dawk l-40 fil-mija, erbgħa fil-mija biss jużaw l-Irlandiż fil-ħajja ta' kuljum barra mill-iskola. Allura s-sitwazzjoni hija ferm differenti. Però ma rridx li nkunu tekniċi żżejjed dalgħodu, ma naħseb li tajjeb nagħfsu daqsxejn fuqha dil-biċċa xogħol. Jiġifieri, Għax inti għedt jiddependi x'inhu Malti tajjeb, jiddependi forsi wkoll mill-background tiegħek, ir-reġistru li inti tuża. Jekk inti avukat probabbilment qed tuża Malti li huwa daqsxejn iktar Italjanizzat mill-Malti ta' xi ħadd li għandu professjoni jew xogħol differenti. Allura fuq liema Malti qegħdin nitkellmu? X'Malti? M'aħniex qed, żgur almenu min-naħa tagħna m'aħniex qegħdin ngħidu li l-Malti tajjeb irid ikun Malti f'sens ta' puriżmu, mhux hekk. Għandek il-Malti mitkellem illi huma l-varjazzjonijiet kollha li semmejt inti, anki d-djalett huwa Malti tajjeb, il-varjazzjonijiet tal-lingwa huma parti li huma parti mil-lingwa. Il-Malti fil-Qorti huwa Malti tajjeb.
Huwa kuntest differenti. Huwa Malti tajjeb għall-Qorti, huwa Malti li għandu. Jiġifieri Malti Taljanizzat fil-Qorti huwa tajjeb. Għandek, għandek ħafna reġistri, Joxe, f'kull lingwa mhux fil-Malti biss. Ma dak mhux reġistru Taljanizzat allura, huwa, huwa, tista' tgħidlu Malti. Imma hija, hija, hija drawwa twila li l-Malti tal-Qorti maħruġ mit-Taljan, mhux hekk? Allura għandek qed jirrifletti wkoll l-istorja ta' dak il-qasam. Ġifieri għandna nippreservaw xi ħaġa bħal dik jew għandna ntejbuha biex jiġi utilizzat Malti iktar. Skont x'qed tifhem biha Pablo tippreserva għax il-lingwa, il-lingwa hija xi ħaġa ħajja li tinbidel maż-żmien. Sewwa, tinbidel mal-jiem tinbidel, jibdluha n-nies stess. Mhux il-kitba tibdilha l-lingwa, l-lingwa jibdilha ħalq in-nies. Allura jekk ħa nippreservawha, ħa tispiċċa Għandek lingwa immaġinarja li hija fil-vetrina u fil-verità n-nies qed jitkellmu lingwa oħra. Allura l-lingwa trid tadatta sewwa mal-kuntesti u mal-bdil tal-ħajja. Mela orajt, identifikawna intom. Ġifieri qegħdin ngħidu li jista' jkun hawn problema għall-Malti f'Malta, għall-ilsien Malti. Ma x'inhu, x'inhuma l-isfidi li qegħdin naraw? L-isfida ewlenija hija żgur mhux għax ngħid kelma flok oħra. Ara, hemm sfida kbira hi li l-Malti rridu ngħadduh lill-ġenerazzjonijiet li tilgħin. Hemm huwa l-futur, il-garanzija tal-futur tal-Malti. Jekk il-Malti m'aħniex se ngħadduh il-ġenituri u n-nanniet lin-neputijiet, mhux se jitkellmu bil-Malti fid-dar mat-tfal, it-tfal ħa jitilgħu li għalihom l-ewwel lingwa mhijiex il-Malti u dik l-istatistika li rajna. Imma dik l-istatistika hemmhekk mhux turik li erba' minn kull ħamsa l-Malti jitkellmu? Imma dik hija statistika ta' minn tmintax-il sena 'l fuq. X'qed jiġri minn tmintax-il sena 'l isfel? Dik hemmhekk jinteressana ħafna aħna u beħsiebna nagħmlu anke studju, riċerka f'dak il-qasam. U minn hemm trid titlaq, jiġifieri mill-Malti tal-lum aħna kuntenti b'din l-istatistika. Imma lit-tfal tagħna, għada pitgħada, ħa jibqgħu jħossu li l-Malti hija l-ewwel lingwa tagħhom u hemm irid isir ix-xogħol il-kbir. Li lill-tfal tagħna inrawmuhom, inkellmuhom bil-Malti, naqrawlhom bil-Malti, ħalli meta jibqgħu tilgħin daw ibqgħu jibqgħu jħossu b'mod naturali li l-Malti huwa l-lingwa tagħhom. U naħseb barra minn hekk, apparti l-isforz li jrid isir b'mod individwali u fil-komunità, naħseb il-preżenza tal-Malti hemm barra, le, fit-triq, fis-sens li l-importanza li nagħtu lill-Malti fuq livell istituzzjonali jagħmel tagħmel differenza. Okej, x'inti x'inti x'inti tgħid hawnhekk? Jiġifieri qed tgħid fuq livell istituzzjonali, jiġifieri tgħid l-awtoritajiet kollha f'Malta, id-dipartimenti tal-gvern, il-ministeri, forsi l-kumpaniji privati wkoll, anzi mhux forsi, huma wkoll, għandhom jużaw il-Malti bħala l-lingwa primarja tagħhom waqt li qegħdin jikkomunikaw bejniethom, pereżempju? Primarja jew mal-Ingliż, imma t-tnejn li huma ċertament. Aħna m'aħniex hawnhekk. Għajtlek kliemek. Aħna maħniġ hawnhekk qed nippruvaw inġeldu l-lingwi xejn minn da. Aħna maħniġ ngħidu il-Malti biss, imma l-Ingliż ukoll. Ġifieri Malti. Għandna din il-kwistjoni fejn ħafna drabi anke fejn f'komunikazzjoni uffiċjali, kważi kważi anke fl-emails li jintbagħtu, jintuża l-Ingliż iktar milli l-Malti. Le u ħafna drabi n-nies jiġu f'dilemma jgħidu kważi meta qed jagħmlu xi ħaġa b'mod uffiċjali, awtomatikament toħorġilhom iktar naturali bl-Ingliż. Hawnhekk għandna problema. U naħseb u naħseb għalhekk Kultant id-diskors forsi m'għandux ikun x'nifhmu b'Malti tajjeb u nieqfu hemmhekk. Għaliex b'dak il-mod forsi nkunu qed inbeżżgħu lin-nies. Isma', jekk mhux se tuża l-Malti tajjeb mela mela oqgħod attent aħjar ma tużahx mela uża l-Ingliż għax l-Ingliż tista' tkun iktar kunfidenti forsi għax tista' għandek iktar nies li forsi jistgħu jgħinuk. U din naħseb hi iktar iktar vera meta persuna tiġi biex tikteb. Ekku. Jiġifieri naħseb hemmhekk l-għażla qisha awtomatikament taqa' fuq l-Ingliż għax naħseb hemm dil-biża' illi l-Malti, b'mod partikolari min ikun inqata' mill-iskola u forsi kien hemm xi tibdiliet iħossha daqsxejn diffiċli jerġa' jutilizzaha. U eħe, naħseb fil-komunikazzjoni bil-kitba hemmhekk hemmhekk naħseb inbatu daqsxejn. Għandek ħafna fatturi, il-fatt illi nistudjaw ħafna ħafna suġġetti bl-Ingliż biss, il-kotba, t-textbooks bil-Ingliż. Anke l-matematika pereżempju, le, allura inti bl-Ingliż tkun. Mhux biss. Għandek ħafna suġġetti, l-maġġoranza tagħhom, mhux hekk? L-università, jekk ħa tibqa' tiela' jew l-MCAST, ħa tistudja bl-Ingliż. Inkluż il-lecturers.
Allura tkun tkun qtajt, tkun ilek li qtajt mill-użu tal-Malti. Barra minn hekk għandek aktar mudelli, sewwa, templates fuq l-internet ta' kif ħa tikteb emails formali, informali, bl-Ingliż, mifruxin aktar. Mela allura dak ukoll biċċa xogħol li li rridu nagħmlu aħna stess.
F'dal-kuntest, is-social media qed qed Tina daqqa 'l isfel, le, jew qed topponina f'dak li qegħdin nagħmlu, forsi anke meta niġu biex nużaw il-mobile biex nibgħatu messaġġ. Iktar faċli nsibu anke l-karattri li mhumiex bil-Malti. Meta nsemmu social media, hemmhekk ukoll naħseb irridu nagħmlu differenza bejn il-kitba u l-mod ta' kif qed tintuża fis-sens illi forsi vera jekk noqgħdu naraw l-ortografija jew kif qed niktbu, forsi nitilfu xi ftit it-tama, imma fil-verità is-social media tat spinta lil Malti għaliex għaliex għandek in hekk naħseb għaliex għandek in-nies li qegħdin jużawh, qegħdin jiktbuh fejn qabel forsi ma kinux jiktbuh, anzi kienu jevitaw li jiktbuh, illum il-ġurnata almenu hemmhekk iħossuh forsi bħala spazju li fihom mhumiex ħa jinkwetaw wisq għax jaqgħu għaċ-ċajt għax ma jużawx il-kelma ddatata. U naħseb illi kien hemm kien hemm b'mod jorbot ħafna ma' dak li qed tgħid kien hemm jew għad hemm naħseb hemm hemm hemm qisu moviment Illi li tuża l-Malti huwa, hija xi ħaġa, bl-Ingliż se jkolli ngħidha, cool. U qed naraw illi ħafna, ħafna kumpanniji qed jutilizzaw il-Malti anke fuq, you know, t-shirts, maggijiet, qed jużaw il-kelma. U, u, eh, naħseb qed, qed ikollhom rispons, jiġifieri. Anke l-ismijiet bil-Malti rritornaw, eh, tal-ħal ċertu żmien kont dalaġġ. Anke, anke ċertu
aspetti letterarji, pereżempju, żgħażagħ li qed jaqsmu l-kitba tagħhom. bil-Malti, li qed jikbu bil-Malti u jaqsmu l-kitba tagħhom. Mqabbel ma' snin ilu le, ġifieri. Li jippubblikaw ma' aħseb wara dawk li jippubblikaw online. Imma mbagħad għandna ħafna tfal ta' tmienja, disa' snin illi jaraw YouTube u ħlief kontenut bl-Ingliż ma jsibux. Hemmhekk għandu jkun l-isforz tagħna. U bl-Amerikan probabbilment.
Hemmhekk għandu jkun l-isforz ewlieni. Dak ukoll qasam ieħor li importanti li jkun żviluppat aktar, ir-riżorsi diġitali fuq l-internet għat-tfal. Riżorsi sbieħ iridu jkunu għax iridu jikkompetu mar-riżorsi sbieħ li nsibu aċċessibbli bl-Ingliż Amerikan. Hemmhekk għandna lakuna. Eh, qed nifhem li l-futur tal-Malti nikdbuh aħna pratikament, le? Bla dubju. Ovvjament, ir-responsabilità ta' kulħadd. Ma nistgħux inutli nwaħlu f'dak u fl-ieħor, hija responsabilità ta' kollha kemm aħna. U ma rridux nintilfu biex inġellu l-lingwi kif qed ngħidu, mhm. ma rridux nintilfu fil użod il-kelma u mhux użod il-kelma l-oħra, għax il-problema serja hija Li naraw il-lingwa ngħadduha liż-żgħar. Jiġifieri li l-Malti jissellef kliem minn ilsna oħrajn, jiġifieri flok nuża kelma bil-Malti li aħna forsi hemm min jgħidlek isma' Malti safi ġejja mis-Semitiku mela uża lilha. Smajna eżempji fil-jiem li għaddew. U forsi qed inġib kelma mit-Taljan jew mill-Ingliż li tfisser bejn wieħed u ieħor l-istess imma qed inwassal il-messaġġ li għandi bżonn inwassal hemmhekk ħażin jew le? L-importanti li ma ssirx mod kapriċċuż mm. naħseb jien mhux hekk li eh, fridġ u kompjuter għandi bżonnhom. Mhm. Maqqas biss noħlom għal nivvinta kelma għax ma jħajf minn ħadd ħajr ridikola. Mhm. Imma għal xi xnajt eh, fejna fin. Eh, Spedi tissa. Per eżempju, ma tista' tgħid ħafi. Għax tweġġani. Kelma speditezza tweġġani. U inti jetta bi speditezza wkoll mill-ewwel ħarġta. U ċertu krim kultant Jiddependi mill-kuntest ukoll, le? Pereżempju, il-kelma date, jiena ma ngħidlekx isma' x'inhi d-date illum, ngħidlek x'ġurnata hi llum jew x'inhi d-data ta' llum. Imma mbagħad jekk irrid ngħid li ħa noħroġ ma' xi ħadd, ngħid għandi date, mhux ħa ngħid għandi appuntament. Appuntament ma' min? Mat-tabib. Jiġifieri hemm kliem li nużah skont il-kuntest. Ħaġa oħra hi wkoll il-viżibilità tal-Malti. Kemm hu viżibbli l-Malti mal-Ingliż barra fit-tabelli tagħna, sewwa? Jekk tidħol fi skola, nagħmlu mod, Ħafna drabi kull ma tara headmaster. Allura awtomatikament sur mast, inti indirettament qed tara l-ħin kollu di headmaster headmaster, il-head, il-head, il-head. Sur mast ħa titla'. Din, din mistoqsija li tberren ħafna f'moħħi, fis-sens illi ħafna drabi anke fi klassi, mhux fi skola, fi klassi, il-fatt li għandek persuna waħda barranija, dik il-persuna, bit-sa tajjeb jew ħażin, tiddetta l-lingwa tal-sena akkademika ta' dik il-klassi. Għaliex? Għaliex ħadd ma jista' jitkellem bil-Malti għax miskin dan jew din ma tifhimx. U allura kollox irid isir bl-Ingliż.
Ikollna xi tliet mistednin, wieħed minnhom ikun barrani u trid tara kif ħa tiżvolġi d-diskussjoni b'tali mod li dal-mistieden jibqa' jifhem, imma ovvjament aħna qegħdin fuq l-istazzjon nazzjonali nitkellmu nippruvaw nużaw il-Malti. Tkunu għaqlin u kultant ħin twieqaf ftit u tispjega. U fil-fatt, pereżempju, però mbagħad għandek pajjiżi bħal m'huwa pereżempju żoni fil-Belġju illi l-Flemish jintuża u tippruvax tuża l-Franċiż għax ma jirrispondux. Jiġifieri hemmhekk qed jippreservaw tant il-lingwa tagħhom illi Tippruvax u jgħidulek jekk fil-każ sejjaħ b'xi ħadd b'translator jekk jekk ma ma ma tafx il-lingwa u naħdmu b'dak il-mod. Qed nitkellmu dwar kunsilli lokali. Jiġifieri il f'Malta għandna struttura illi taġevola l-lingwa Ingliża. Għaliex Għandha taġevola lit-tnejn. l-iskuża tal tal tal-bilingwiżmu ħafna drabi tagħti tagħti tagħti dan il-lok. Iva, m'għandniex m'għandniex naġevolaw lingwa a skapitu tal-oħra. Imma x'issa jsir fl-iskejjel? Qed ngħidu mhux biss li s-sinjali allura. Mhux biss is-sinjali. Għandha tkun lezzjoni bil-Malti u l-barranin jitgħallmu bil-Malti bħalma rajna. Imma naħseb fl-istess ħin il-każ li semmejt inti m'iniex qed ngħid li mhuwiex frekwenti. Huwa frekwentissimu.
Iva, imma
Aħna mmissu wkoll ftit mal-iskejjel imma hemm każijiet fejn qed isiru sforzi biex il-barranin jitgħallmu l-Malti u naħseb serħilu li dawk in-nies li tkellimna magħhom mhumiex kollha ġejjin mill-iskola li qed bħalissa jiġifieri qegħdin fl-iskola bħalissa imma lbieraħ pereżempju huwa filmat li għad irid joħroġ iltqajna ma' żewġ studenti ta' disa' sena illi l-Malti tgħallmuh sew u mhilhomx mindu kienu daqs naqra, jiġifirilhom, jien naf kemm qalulna, ħames snin, sitt snin, jiġifieri naħseb ovvjament kif qed tgħid inti, irid isir iktar sforz. Eħe, lectures fl-università, pereżempju, għandhom isiru bl-Ingliż, u ovvjament mhux qed titkellem fuq l-istudju tal-Malti, qed titkellem dwar is-suġġetti l-oħra.
Li jekk inti trid tippubblika r-riċerka li għamilt biex tasal hemm barra u tilħaq il-ħaddieħor, għandek ħafna minn dawn. Però kellimna daqsxejn dwar din il-kampanja li nsir Malti għal qalbi, hekk. X'beħsiebkom tagħmlu? X'inhu, kif ħa taħdmu? Naħseb ibda biex aħna rridu naħdmu kontra l-isterjotipi li jmissu mal-Malti. Per eżempju li l-Malti huwa tal-Maltin u li l-Malti għandna nieħdu ħsiebu sempliċement, u ovvjament din hija parti importanti wkoll, imma mhux sempliċement għax huwa parti mill-identità tagħna, u l-Malti rridu nħaddmuh. Mela allura naħseb irridu noħolqu kuxjenza illi l-Malti, Jekk hu għal qalbna, għandna nħaddmuh u l-Malti huwa ta' min iħaddmu, mela mhux tal-Maltin biss imma tal-barranin ukoll jekk jekk dawn qegħdin qegħdin jużawh u qegħdin isibuh utli biex jintegraw fis-soċjetà. Għandek għandek pajjiżi, fejn naf jien, bħal-Lussemburgu, illi għandhom struttura, formali ta' ċertifikazzjoni standard u ta' eżamijiet u ta' tagħlim ukoll tal-Lussemburgiż lil kull min qiegħed jidħol hemmhekk jaħdem u huwa residenti hemmhekk. Allura qegħdin jaraw u jorbtuha wkoll maċ-ċittadinanza. Dik ukoll hija xi ħaġa tajba li ssir għax inti b'mod naturali mbagħad qiegħed tgħaddi l-lingwa lil min finalment qed jgħix hawnhekk, hux hekk? Allura jħossu iktar ta' ġewwa. importanti ħafna li jintegra ruħu fis-soċjetà tagħna u jħossu komdu da jista' jista' jista' jikkomunika kemm bl-Ingliż, ħafna drabi ħa jkun jafu, u anke bil-Malti. U biex nieħu eżempju żgħir minn dil-kampanja ltqajna ma' ma' persuna li huwa Franċiż, Arnaud Bouvier, li l-mara tiegħu mtgħallem it-Taljan, hija Maltija, fil-verità jgħixu Għawdex. Hu lit-tfal tiegħu jkellimhom bil-Franċiż, jitkellimhom bil-Malti u dawn il-żewġt itfal li għandhom telgħu jafu jitkellmu mingħajr problema ta' xejn iż-żewġ lingwi b'mod tajjeb. Hekk, u r-riċerka turi dan li qed li qed issemmi Ġastin. All right, kellek żmien meta konna naħsbu li meta tkellem lit-tfal b'żewġ lingwi, idealment mhux imħalltin, imma separati, tħawwadhom. It-tfal għall-bidu iva jibdew iħawdu ftit imma maż-żmien jidraw jagħżlu lingwa minn oħra u jitilgħu bilingwi jew trilingwi.